Puji Tuhan diatu aku deka mai kitai bekenang ba bup pemungkal bagi semilan iya nya bekenang ke sempekat Allah Taala enggau Noh. Lalu ayat ti keterubah bagi semilan Allah Taala merekatke Noh enggau anak iya ngena leka jaku ti munyi tu berenak betelesak ngambika peturun kita diau nabur dunya Ayat ti kedua, Semua jelu dalam nyengkaum burung, utai ti ngerayap enggau ikan, deka nangika kita, semua sida kena kuasa kita magang. Ayat ti ketiga, Diatu kita tau makai semua jelu enggau bulu babas. laban sida endang diberi aku ke pemakai kita semina siti aja utai ti enda tau dempa kita dagin ti agi mengkang darah laban nya pun pengidup aku deka ngasuh sebarang orang ti munuh kita kena ukum bunuh. Aku deka ngerusak seberang jelu ti munuh kita, lalu Aku mega deka ngukum seberang orang ti munuh pangan. Lalu ayat ti ke enam madah ba ditu seberang sapa munuh orang deka dibunuh orang ti begulai enggau iya. Laban mensia endang udah digaga neladan gambar Allah Taala, ayat ti ketujuh, diatu kita enda tau enda beranak betelesak ngambika kita mayuh turun menurun lalu diau nabur dunia, ayat ti kelapan, lalu ko Allah Taala bejaku ngagai Nuh enggau anak iya. Lalu ba ayat ti ke semilan diatu aku ngaga sempekat enggau kita sereta enggau peturun kita ayat ti ke sepuluh enggau semua utai idup ti enggau kita burung jelu tupi jelu babas semua utai ti pansut ari bandong lalu ayat ti ke sebelas ngena leka jaku tu aku ngaga sempekat enggau kita. Aku besemaya badu agi ngerusak semua utai idup ngena bah lalu bah mega badu agi ngampuhka dunya, ayat ti ke-12, lalu ko Allah Taala, Kena nanas sempeka ti meruan belama iya ti digaga Aku enggau kita sereta enggau semua jelu, ayat ti ke-13, Aku ngatur anak rajah ayan ba remang, Iya nyadika tanda sebekat aku enggau dunya, ayat ti ke empat belas, lebu aku ngasuh mua ari bebuat lalu anak rajah ayan dia, ayat ti ke lima belas, aku deka ingatka sebekat aku enggau kita sereta enggau semua jelu ti madah ke bah badu agi ngerusak semua utai idup ayat ti ke enam belas lebuh aku meda anak raja ayan di langit dia aku lalu ingat ke sempekat ti meruan bela maya ti digaga aku enggau semua utai idup dalam dunia lalu ayat ti ke tujuh belas ko Allah taala bejaku enggau nuh tu tanda sebekat ti digerak aku enggau semua utai idup dalam dunia lalu bekenang ke nuh enggau anak iya ayat ti ke lapan belas nyadi nama anak laki nuh ti enggau nurun ari bandong nya sem ham enggau japet Ham nya ti nurun ke Kanaan. Ayat ti semilan belas, Anak lelaki Noh, tiga iku nya ti nurun semua mensia dalam dunia. Lalu ayat ke dua puluh, Noh enda orang ti bekebun, lalu iya mega terubah mensia dalam dunia. nuduk ke kebun anggul lalu dua puluh satu udah nya ngirup ai anggul iya lalu mebuk sereta muka semua gari lalu gari telanjai dalam langkau kain ayat ti ke dua puluh dua lebuh Ham ti apai kanan meda apai iya telanjai Iya lalu madah ngagai Sam seduai Japit. Lalu ayat ke dua puluh tiga, udah nya Sam seduai Japit mai selambal puak ti dipinta pintal seduai ba belakang, lalu bejalai surut tama ke dalam langkau ti endur Noh gali. Seduai mungkul iya ngena puak nya lalu meda nunga ke mua. enggau ke ngai ke diri tepeda ke ia’ ti telanjai lalu ayat ti ke dua puluh empat lebuh Noh dani mabuk ia’ lalu nemu ulah anak bungsu ia’ enggau ia’ lalu ayat ke dua puluh lima nya alai ia’ lalu bejaku kanan deka busung tulah ia’ deka nyadi ulun menyadi ia’ lalu dua puluh enam ko ia’ mega Puji ka Tuhan ti Allah Taala Sem kanan deka nyadi ulun Sem lalu dua puluh tujuh awak ka Allah Taala ngasuh Japet mayuh peturun lalu awak ka peturun iya diau begulai enggau peturun Sem kanan deka nyadi ulun Japet Lalu ayat ti dua puluh lapan ngagai dua puluh semilan, Nuh mati lebuh umur iya semilan ratus lima puluh taun, reti nya tiga ratus lima puluh taun udah lepas Bah Besai. Okay, lalu tu aja kita berkenang ke sempekat Allah Taala enggau Nuh lalu tauka berkenang ke Nuh enggau anak iya. lalu kitai betemu baru ila nya alai arap ke petara ulih merekat kitai semua lalu arap ke kita ulih subscribe ke channel aku tu ngambi ke kitai sama-sama merening sereta merati ke utai ti dipadah ba Bup Kudus. Nyaja ari aku arap ke petara merekat ke kitai semua. Amen.